My people, how una day? I hope so una day okay for this cold season. I welcome una to Adama Talk Talk again o. And you know say I be your favorite girl, Adama BK. I don come with better gist on wetin happen for this country this week. You know as e dey be na, you know how I take dey serve una the gist as e dey hot. So you carry your chair, sit down cross your leg balance gidigba so i go enter the tori proper and the first story we go dey look into na this 15 years old boy wey go buy benzema you know wetin dey call benz hmm. so this pikin carry the car go give him papa for house na him the papa look am say wetin dey sup for here now since when as as how wey you dey buy benz at your age 15 years old wey even dey ss1 15 years old i no even know where i even dey say but that aside he come buy benz come house na him papa say ah ah where you for see ego take purchase benz na him my uncle tell am say na forex na shut up there which what is forex forex wey be say adult like me i sit down say okay let us make money he nearly give me bp you come say at your age fifteen years you don enter forest dey buy benz na lie na i no believe he even say im uncle even assist am to even do the the other im uncle i dey suspect am but we go leave that one aside i even hear say the pikin don rent house join at fifteen all these small children i no know where they dey get their mind from o they think say life na bread and butter. anyway im go jam am for front but i pray make im sha spend the money wisely because now the things wey we go talk oh if i get money i wan do this one when the money come dem no dey serious take dey do am o so i pray make im spend the money well. and the next story we go dey look into na pella wey be say propose to im girlfriend allegedly na wetin i hear be that o oh. so these two young loves young birds wey dey in love i no even know where they even dey see young love from where i even dey where they dey share am i no even know but that aside i hear say e don finally propose to the girl even one certain time we say one saga come say their genotype no match at the end of the day the guy say forward ever backward never you understand that kind of thing i even hear now say they don't they plan marriage and the marriage go happen for october hey osalo wow la oh hmm, young love anyways i wish them the best oh make they enjoy the marital status as it is suits. Mm, na congratulations. And next story we dey look into na Davido wey remember im son Ifeanyi wey don kpai few years ago. Omo na so Davido just sit down o dey remember im son, the memories wey he and im son don get in past few days. Na im say make im tweet about am. Before you know wetin dey happen now, he and Wizkid begin dey batch each other for the Twitter. They dey drag themselves. This one they talk yo, they talk who first post and who no first post. To post picking now turn turn competition. Make una allow who dey grieve, make him grieve in peace. He remember his son, no be say he say make he come fight. I no even understand how una take dey do something. Una go dey grieve, dey find trouble. But anyways, may the soul of the faithful departed rest in peace. We shall miss Ifeanyi. We miss am. Tis well. And you know say we go dey look into na that new movie wey don come outside. Una don watch that film wey dey call To Kill a Monkey. At first, when I even see the title, I come like, una wan enter bush go dey kill monkey. But as I settle down, watch the film, ah, that film make sense die. E too sweet. If you never watch am, try go watch am o, because better better lesson dey inside. No be every time we go dey watch romance, romance, romance. even the romance most of una no even get am so make una kuku watch the one wey be say go teach una moral lessons of life thank you watch and thank me later. Uh -huh. And our final story, we're going to look into now Simi Sanya and Femi Dabson. We don't engage. Hey! Omo, you see me like this personally i happy for that girl you know why because that girl na everybody girl the girl dey turn up she go turn up party anything wey you just call her see me fall out see me go fall out like this and na so she dey do everything with excitement dey dance now e don reach her turn for everybody to dey tell her congratulations congr na so life be o if your neighbor dey do something follow am with all your heart all your mind cause you no know when your own blessing wan take arrive Ah, but e sure me die say she go do worst pass Vicky James because since they put that ring for her hand, newly engaged just woke up. Newly, ah, he won't choke me with the ring for my eye. But anyways, I happy for her. Congratulations. Mm. Okay, before I go end today talk talk, I want just to now one small story where I don't hear for ground. So una no eh, vdm and portable now eh, eh. so e get one certain time about last year abi how many years ago i no fit truly truly remember but i hear say portable bin do one thing one thing wey involve vdm for inside now vdm don bounce back you see that thing dey say fear my return na vdm don do e don do fear my return give portable now two of them don dey drag themselves till now we no even know how the matter dey lead they just dey sha dey drag themselves for internet i no know why nigeria too like cruise and trouble we no go just stay we go things wey don pass go carry am come beginning we dey here dey wait for how they wan take settle their matter Thank you. Okay, my people, I don't come to the end of today Adama Talk Talk. You know as they be now, I go go back again. Go hear more information. Carry and come tell now as I did one for here. So what you go do for me We say you go like stay informed, stay informed, and keep yourself safe. Cool today. Oh. If you no get man, we go help you. You drink water and hold your Bible and pray. Until that time again, I go see una next week. This same time, this same station. I remain your girl, Adama Biki. I go see una next time. Bye bye. Vibes and Cruise.